Sen kim? Nireden? Myrat, Aşgabatdan. Näçe ýaşyňda? Ýigrimi dokuz. Oho. Şu ýaşda hem tiktoker bolup ýörseň. Utanç dämi? Aa. Wapşe. Normalny işe girseň tam mugallym, doktor. Akkaunty boljak häzir. Bolýamy şo jogap? Indi özüň bileň dosatlary soraýanda. Ýok daýan çykyp boljak. Şeýp utandyrmak hökmanmyş daýda. Ýeşçe normalny iş bar. Näme iş? Hytaýdan zat alyp gelýän optym. Şini maşyn bolsun, tehnika bolsun, eýneşik, kosmetika, posuda tapawudy ýok. Hytaýdan al gelýäň, bärde satýaň. Güleli güllik. Sen ýene çiktoker bolmana hytaýdan zat alyp gelseňem. Çiktokda satýalara. Ýok çiktokerleri tutýaň. Olara reklamaňy edýäň, SMM tutýaň. Biznes trenermi sen? Ýa. Motiwator? Ýa. Antimotiwator? Ýa. Akil logistik men. Hytaýdan islendik tawaryňy getirip bilýäs. Bolýar. Ýeşçe Hytaýda hem, Türkmenistanda hem öz ofislerimiz bar, öz skladymyz bar. Şindi biznes açjak bolsaň, bize ýüzlen. Bolýar. Näme üçin adyňa Karakumskiý diýip goýduň? Sebäbi birinji blogumy Garagumda düşürdim. Buram ýaňky diýşim ýalak, çölüň adamlary

Tiktok efirine çykýaňmy? Ýok çykamok. Soň çagalam bolmaly dal etmeli bolamok kaka näme işläp ýördüň diýdiler. Şampun içmän halamok. Efire onda çykaňok. Efire çykamok. Nirä çykýaň? Öýden çykýan käwagt. Boldy. Aýnadan çykaňokmy? Ýok. Etaž ýokarda. Top üç türkmen bloger. Top üç türkmen bloger. Hmm. Çerjowskiý güýçli. Gowy prosmotrlary. Hmm. Bu wagt az çykýar ýöne şondan bloger hökmünde gowy görýän Grişa. Ondan men No meň meň ynanýan hyt geljegim bilýän hazir. Aýda özüň näme oýnjakmysa. Aýdaý oow bu bu tema girmänle gowusy gaty opasny tema aýdaý özüň aýdaý özüň aýdaý özüň aýdaý özüň. Sakriti pozada otyrsyň bir zatlar gizleýäňmi? Ýok başda. Gorkýaňmy bir zatlar neto çykyy dä diýip. Üç soragyň üçüsem reklama da onnoň ýapyldy monnoň. Rep diňleýin Rep diňleýän kimlere Saýk Däli, Täze ýüz, Ezbitir, arasynda Soprano, bilen futbol oýnaýan ýöne diňlämok. Diňleýän Sopranam oýun etdimä gaty görer. Adam gaty görýän diýip pikiriňi üýtgetmeli. Ýok diňleýän aslynda syralary aç gapylary ýap.

Ýa aýda öziň. Men ýiti temalara aýlanyp geçýän. Saprananyň haýsy aýdymyny diňleýin? Saprananyň aýdymlaryny wara men ýatdan bilemok ýöne diňleýäler maý öňümden pleýlistde çyksa. Türkmen repi dünýä reýtinginde näçinji gatda? Meň üçinmi ýa umuman? Sen üçin. Iki. Näçe gatly jaý? Ýüz togsan üç gatly jaýda ikinji ýerde goýýan türkmen repini. Ýok sötik entek her kulturaň öz ökde zady barda indi näme biz halyda ökde birinji ýerde diýip hasap edýän haly dokamakda repde birinji gelen ýurdy nire amerikada ýa ýaňky ýalak näme fifti sent diýe eminim diýe sötiki toplarda.

Saýyk däli. Bilýänim näme, oýunjakmy saňa? Bilýän ýaly şo-da bat-da, ýöret-de. Özi bala boý özi bolan bolsa başga jogap bolardy. Sen situasiýa göre koreş jogap bereňdä. Hameleon ýaly. Ýüklap durýan. Awtoblogermi sen? Wremenami. Maşyna maşyna degişli reklama gelende. Hä reklama bolsa sen awtobloger bolmasa däl. Bir sany maşyny zaý edipsiňdä. Bir ýamanlapsyň. Может realno hem ýamandyr o maşyn. Şoň üçin men saňa bir maslahat berjek. Žiturdeniň maşyny bar.

Sypat taýdan prioritet üç topa-da girenok. Sypaty, esasy häsiýet tarapy Hudaýdan gorksyn, terbiýeli bolsun. Umuman, milliligimize hormat goýan bolsun, esasy zat şo. Mister Türkmenistan kim? Wapşe pikirlenmedim o soragy. Şu kaçatsi deňmi? Nao. Türkmenistanda zawidnyý holostýak kim? Türkmenistanda zawidnyý holostýak. Şu wagt kamera barda kamera ýok bolsa jogap bererdim. Kameradan utanýaňmy? Käwagt. Ol jogaby bar dogrymy. Hawa. Aýdyp geç telegrama goýýas. Telegram näme? Messenger. Ýok. Mister Aşgabat kim? Şu siz nemäni üýtgedýäňä? Şobur so şobur soraga. Şäheri üýtgedýäň. Türkmenistany belki bilýän däldirsiň dökman. Hatýa bu welaýat zatlary, şäherleri bilýändirsiň.

Nirden geläýipdirinaý? Garry bolmak näl duýgy? Äý, bir tarapdan erbedem däl. Gidýäň, karwaloljygyňy içýäň. Näme üçin? Karwaloljygyňy içýäň. Ýüregi agyr ýaly garrylaň. Onnoň damaşyndan rus dilinde serial goýýaň. Oturýaň çaý jagyňy içip. Men şeýdip geçirýän wagtymy. Toýlara çykýaňmy? Ýogha men toýlara çykamok. Iduşi dälä men. Gutlag üçin taýyn. Men bara kontrolýurumy kameraň öňünde gürlemäni gowy görýän. Ýaňky ýaly kontrolly däl primoý efir bolýada olam paçti. Halamok gürlemäni. Toýlarda-da gyra geçip oturýan. Nahar iýen. Kän iýen. Näme iýen? Kän iýen naharam. Kän. Toýlarda bu. Gowy görýän iýmäni. Banan ölüp barýan diýip banan. Güle indi senem saklanyp otyrsyň hälimi gülesiň gelýär. Banana güleýinmi? Bilýäň aşamaýamy? Ölüp barýan zadym banan doýubilemok diýýär. Bolýa gülme. Oglanlar-a gülüp otyr kameraň yzynda. Bu saklanyp otyr. Haýsy ýurduň trendlerini görýäň? Nämelerni? Haýsy ýurtlaryň trendlerini görýäň? Eý men wara. Ol banan niriniň trendi? Oýun etmäýdä batyr. Özüňi baý hasaplaýaňmy? Ruhy taýdanmy ýa finans taýdan? Olam bulam. Ýok. Ikisindenem. Hü-ü. Blitz soraglar, men sorag berýän sen maksimalny tiz jogap bermeli. Işde muny kim sorap oturdy? Seňki. Wagt bolar ýaly, pikir eder ýaly. Bu dohot. Aýda. Salam ýa Gülçynar. Gülçynar. Abdymy ýa Ali. Oo, ikisem. Birisini saýlama. Hü? Birisini. Birisini saýlama, saýlamaýan. Ikisem dostum-a. Es Peter Mia Soprano. Soprano näme üçin bir komandada oýnaýar? A tak ikisem deň meň üçin. Adamçylyk hökmünde. Es Peter bilen oýnanyňokmy? Es Peter obyçny garşy oýnaýas futbol. Näme oýnaýaň? Ýok ýere gaşka modada oýnaýas. Kim gowy oýnaýar? Sopranamy ýa esbiter? Esbiter. Esbiter gowy oýnaýar bu. Ýöne sen soprany saýlaýaň. Bir komandada oýnarys soň. Futboly saýlaýan. Soprana hatýa by bir işde ökde bolýamy? Hawa aýdym gowy aýdýara. Mysal üçin haýsy aýdymy? Dumuş sen pauza ber aýdym. Kimki? Bir gol tutýalar-a bular. Bolşoý mi ýa Tmpredators? Tmpredators. Bolşoý näme halaňokmy? Ýok, Bolşoýyň gowy, gowy bloger. Ýöne Tmprdators has indi gowrak tanaýan-da. A tak ikisem bloger hökmünde gyzykly kontent goýýar oglanlar. Düýeniň üstüne münüp ýören adamlara bir zatlar diýjek bolsaň, diýip bilýän. Müneňizde bäş dollar diýselerem, düşeňizde on bäş diýmekleri ahmal. Men birden näme gitseler diýýän. Näme şu? Ýigipde gitseler. Şoň ýaly schema bar eken. Müneňde plança diýseň düşjek bolsaň plança töle diýýär.